Утлар әзер, урындыклар урынында. Өстәлне куябыз. Так, Динә, Динә кая үзе? А, менә шалтырата. Динә, хәерле көннәр. Динә забый сән күп хәерле көн. Мин башка кырган ботак тапшыруын алып бара алмыйм, яңа алып баручы эзлисе булырга калса. Ярар, аңладым.
Хм. Нәрсә?
Тиңә китәм ди.
В смысле?
Яңалап бару сүзләре кирәк.
Илназ абый, сез кофе сораган идегез, алып килдем. Тагын та эзләре кирәк инде. Алып килдем кофе. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Фәридә һәм бу корыган ботакның чираттагы чыгарылышы. Бездә бүген шундый менә шәпски, крутой кунаклар идегез бергәләп танышып китик. Рөстәм Асаев, Татарстанның атказанган артисты, Казан шәһәр филармониясе солисты, бас тавышлы татар җырчысы. Йомшак ягы 2-3 ел саен машина алыштыра. Ой, рәхмәт. Айназ Ахунов, Караш төркеме солисты, Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган. Акча туздырырга яратмый. Йөргән кызы тыштан да, эчтән дә матур булырга тиеш.
Сез бер-берегез белән танышмы, Рөстәм абый, Айназ? Таныш.
Консерватория елларында бер без инде бер дүртенче этажда бергә йөрдек дүртенче этажда безне интектерә торган факультетның бер инде бу студенты иде ул вакытта һәм шулай ук сез икегез дә башкортстаннан әйе шулай бит шулай шулай һәм ростовой менә минем сезгә шундый сорау сез белә идегезме айназның караш группасында чыгыш ясаганын аның шул группада инде менә бу егетне э, ялгышмасам беренче тапкыр җырлаганын э, күрмә теге җырлаганын түгел ә э, сәхнә артында шәһәр көнендә катнаштыгызмы сез әйме төркемегез белән шунда күрдем быел әйме Әйе. Чаша янында.
Барса да хәтерегездә. Әйе. Без аны башында күрдек. Съемкалар башында. Ә болай инде мин аны музыкант буларак э, консерватория елларында э, һәр вакыт әйтәм бит, очраша идек коридорда. Ул һәр вакыт ачык йөзле егет, һәр вакыт исәнләшеп йөри торган егет иде. Менә шуның белән минем хәтердә калган. Бүгенге көндә дә елмаеп, Матур иттереп утыра, матур прическалар белән, матур күлмәкләр белән. Шәл мин кызардым.
Шулай.
Рәсәм абый, менә минем шундый сорау сезгә. Әгәр дә с- менә шундый мөмкинлек булса, сездән сорыйлар. Э, Менә сезгә Караш группасы безнең белән шундый ачыла, сез шунда чыгыш ясасагыз киләме, әллә инде э, сольны э, чыгыш ясыйчаксызмы дип менә шундый э, выборга куйсалар, кайсы якны сайлар идегез? Мин караш группасын э, былай күрер идем. Э, мына чын музыкантлар җыеп, э, ул төркемне үзем җырчы булыр идем. Менә ничек. Ана син Рөстәм абый белән таныш, менә нәрсәләр беләсең Рөстәм абый турында? Нинди бәлки фактлар? Яраткан җырын.
Мин бөтен биографиясен карап чыктым. әзерләнгән монда катнашабыз дигәч рөстәм абый э, белүегезчә егерменче сентябрьдә бер мең тугыз йөз җитмеш җиденче елда туган борын борын заманда так балышлы авылында благовар районы башкортстан республикасында уенга күчәбез ниһаять Кире күтле, популяр татар җырлары арттан алга таба яңгырый. Бу нинди җыр? Аны кем башкара? Кунаклар шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Э, һәм инде бу бит инде уен Кебек бара, шуңа күрә сез теге соперничество булачак монда. Кем җиңәчәк бүгенге безнең чыгарылышта, Рөстәм абыймы яки Айназмы? Димәк, киттек. Беренче җыр тыңлыйбыз. Сез әзер? Так. Ә, Гүзәл Ураз. Гүзәл, ул әйе. мине уемча.
Әйе, әйе.
Haa, наның аңлашыма, әйме? Җырның исемен хәтерләмим инде. Менә әйбәтләп тыңласагыз, ул аны бик чатка иткән кебек. Менә. Ә, Аңа бер куйсагыз, менә забыл.

Әй, Гүзәлне таныдым сразу, аның тымбырын. Гүзәл Уразов, килче, килче яныма. Дөрес. Ә, Икенче җыр.
Бу диджей Радик һәм Айрат Сафин ике йөрәк. Тәнәм!
Дөрес җавап.
Мөмкинлекне Береге бирегез, җырта. сез дә күңелләре.
Аңладыгызмы, сез дә? Мин современныйларны бик
Ул инде уже бер 4-5 ел элек Нә? чыккандыр.
Мин даже бу яңа аранжировка ни стиле булгач уйларга да нитмәдем инде, менә кәш белән. Бу ни турында анекдот та бар бит. Так, башлана. Хәзер Иң кызыклы бер момент.
композитор студент бик борчылып утыра икән дә, әти мына иртәгә бит музыка язасы бар берничек башка бернинди музыка килми дигәч не укытучыңның кирәген генә яз да бар ул әйтеп караганым да бах килеп чыга дип әйтә бах музыкасы
менә шушындый мәзәк шундыйрак безне дә шулай әйтәсез инде бүген әйме һәм өченче чын Тыңлыйбыз. Раб ним. Хәдриш.
Шулай итәш тә бит.
Син бара миңа ошаган, что ли?

Кемнең җыры? Кем җырлый хотя бы шул? Скрипка белән мин.
Минем скрипка белән булса кыр казлары түгел микән? Түгел микән яки шулай. Ничек аңлашылды? Алмый. Яңа җыр килеп чыкты бу ТикТокка. Бөтенләй аңламыйм мин моны.

Яхшы, хәзер инде без икенче турга күчәбез.
Саңгырау көй. Балалар популяр татар җырларын көйли. Кунакларның максаты, җырның исемен һәм кем җырлавын ачыклау. Ә, Димәк, сез әзер, башлыйбыз.
Урман, урман, урман.
Төнге урам, Әлфинә Сәмова.

Нәжли подсказка ике кеше. Ике кеше җырлый. Гомумән бөтен җыр ике сүздән ике нотадан хәзерге заман җырлар. Ике кеше җырлый.
Ике кеше дуэттер инде, әйме? Бу дуэтлар бүгенге көндә.
Популяр җыр.
Популяр. А, соңгы бию!
Мин кайчаннан бирле соңгы тур дип утырам. Ярар, почти. Мин моны Эльмира Нагимова һәм ә- Марат Яруллин. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышның той. Сүнде күгемдә матур татлы

Кадап барасың.
Аларның җырларын болай беләм. Марат Эрулинның җырына күптән түгел генә кавер ясаган идем, гитара тотып.
Иҗатлар белән таныш инде. Иҗатлар белән таныш.
Димәк, әлеге турда Лидирующий позициядә безнең да-да-да-да-дан Айнас. Айнас. Һәм инде күчәбез өченче турга. Саңгырау клип. Экранда популяр татар клиплары күрсәтелә. Тик тавышлары юк. Җыр нәрсә турында һәм аны кем җырлый? Кунаклар шуны ачыкларга тиеш.
Бу бик әзерләнеп. Бу теге Таһир Асылгәрәй инде без. Аха.
Башкортстан егете. Бу бу мин мәктәп әйбер укырга киләм. Бу кая менеп бара икән?
Бу без ничек репетициягә барабыз? Әйе, әйе. Репетициядән соң. Репетициядән кайтып киләсез сез. Авыр көйләрдән соң. Арыды.
Әлбәттә, ярты юлда узмаган. Так. Мен аның җырларын әйтә алмыйм инде. Авыр хис. Менә кире килеп чыгып киттең син аны. Репетициядән соң шакка кешенгәч. Бу иртән торам.
Кровать кроватьтан уна фавна. Менә теге.
Ул мем ясап була. Әйе. Асыл гәрәй. Ага.
Нәседер тапты бу.

Э, Таһир Асылгәрәй безнең инде композитор, җырчы һәм шагыйрь буларак беләбез. Һәм мин аның җыры Якты юлым дип атала. Һәм инде әлбәттә бу җыр менә шундый ничектер философия, мәхәббәт турында, ничек инде тормышта менә. По клипу и не скажешь.
Юни нишләп, менә ничектер э, карасаң, карап китсәк аңлап була бит. Һәм инде клипның оригиналын карап китик.
Юлларыбызны үткән чакта сизми дә калабыз, белми дә калабыз, ни өчен бирелә безгә сынаулар. Ни өчен Ходай Тәгалә урау юллардан иртә? Ни өчен җиңел, туры юллар безгә бик сирәк очрый? Адашып, хәлдән таеп, дөнья чигенә килеп чыккач та, бик аңлап булмый сынаучыны.
Аңлашыла дип уйлыйм. Әйе. Ну, аның гел шундый менә идеялары, продюсерский менә шундый. Интересный уклон. Бүгенге көндә сыгылуда бит әле ул. Әйе.
Һәм инде икенче клипка күчәбез. Так.

Мари урманында йөриләр бугай болар. Айназның менеджеры монда сикереп чыкса аптырамагыз.
Сез хат языгыз.
Былай дип күрсәтеп тора.
Минем шундыйрак бер клип бар икән, конечно, 2007 елда. Ә 2000 2005 елын төшергән идек. Хәзер бит менә артка табы барабыз. Модалар кире кайта. Әйе. Бәлки сезнең клипны да алганнардыр әле, кем белгән. Идеясы бар инде, е. Илхамланып.
Айна, сез бәлки, ну син аңлыйсың миңа Мин аңламыйсың нинди клип икәнен. Ну, бер нәрсәгә ошатып төшергәннәр инде моны. Юк, юк, исеме, исеме группа. Юк.
Ул исемен дә белмим.

әлеге жыр ә, тұрмышның мәңгісі турында һәм үз-үзеңне эзләү турында менә шундый Шунда ук менә философик ниндидер мәгънә монда салынган. Кызык, шундый клиптан соң Моны кайткач бара э, Әйе, җырның мәгънәсен карарга, менә тыңларга бик шәп. Һәм инде дүртенче турга күчәбез. Ул безнең атала дәвам ит дип. Дәвам ит.
Татар җырларыннан өзекләр китерелә. Кайбер сүзләре төшеп калган. Кунаклар тәкъдим ителгән вариантлардан дөрес сүзләрне сайлап алырга тиеш. Димәк, сез әзер аңладыгыз кагыйдәләрне? Әйе.
Һәм без башлыйбыз. Әбигә төшәм дигә кердә. Бүген бешәм ди туйганчы. Төенне шишәм ди тел белән. Күңелем яралар
Ага, Рөстәм абый әле теге настраиватсың әйтеп утыра. Кереп тә китә алмадым.
Димәк, әйдәс укып китәм, әнә Ртуан бер тыңлыйбыз.

Шундый мәгънә төшәм дигән кердән бүген шундый тыгын. Тирән мәгънәле җыр.
Тиенне. Ә күңел яраларын ямарга да була, конечно. Әйе.
Тел белән.
Ямашы да була.
Телем белән күңелем яраларын аңлашы минемчә бар. Айназ, давай хәзер син.

Күңелем яраларын ялашы, ялашы.
Дөрес җавап. Э, Айназ, бу синең стильдәме? Ничек түгел менә син? Юк. Юк, синең стильдә түгел, әйме? Ну, прикольно, татарча һәм шундый э, татарларга Ну, сиңа хас ошады. булмаган. Зашло? Әйе.
Дөршле.
Рөстәм абый, сез ничек уйлыйсыз? Ну, минем тәрбиям буенча э, аңлаучы, аңларга тиеш бит инде телне, әйме? Юк, юк, Монда ялады инде, ну, монысы яшьләрчәдер инде, бәлки. Ну, э, әйе, бу мондый стилистика булгач, әлбәттә, стандартный сүзләр булырга тиеш түгел инде, анда менә шушы. Ә Рөстәм, ничек сезгә? Стиль
үзләренә килешә инде. Ял ачы булды әйе. Ә, Һәм инде бу гауга группасы һәм Әпипә дигән җыр. Ә, Гауга.
Әпипә дигән җыр. Дәвам итәбез.
Үткән кышкан көннәр

Үпкән кочкан көннәр, җилгә очкан, диләр, Очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, Кайтарырбыз аны. Яңадан, минем вариант. Ну, минеке язлардан булсын. Яңадан һәм язлардан, дип уйлыйлар.

Икенче җырыбыз Дөньяда
синең гүзәл гөл идең Сокланып Туя алмадым исәп ташларыма Тик кемдер Өзеп сине миннән урлап китте Ә сиңа Тик он җиде иде Роза роза сөю гөле
Тәтәтәткәем, роза гөлкәем, роза гөлкәем. Рөстәм абый, сез дә шулай дип уйлыйсыз, не? Килешәсеңез мени? Э, килешәм дип.
Килешмәскә тиеш бит инде мин монда, әйме? Ни буенча? Шуңа күрә килешмим мин. Күрә алдан кычкырып куйдым, что вы дигән. Әйе, Ойназ беренче җавап бирде, һәм ул хатынлыбыз. Бәлки дөрес түгелдер.

Радик Юльякшин.
Әй, Роза җырый да һәм инде әлбәттә Айназ безнең дөрес җавап бирде. Димәк, бу безнең уеныбызның ахыргы. Беттемени?
Туры иде.
Дүртенче ахыргы туры. Һәм инде Алланың зур рәхмәте яусын сезгә безгә килгәнегез өчен. Сезнең фикерләрегез ошадымы? Күңелле булдымы? Ләкин әле җитеп бетмәдеме сезгә? Мин әле башланып кына

Сиңа молодец, э, уңышлар телим. Безгә Нас. менә Сезгә яшь- ялкын, ялкын, бит инде ул ялкын. Ул һәрвакыт э, янып торырга тиеш, э, җылытып торырга тиеш, яктыртып торырга тиеш. Һәм яшьләрне чыннан да дөрес юлга, дөрес эшкә өнди торган әйбер булырга тиеш. Ялкын дигән сүз ул бик э, тирән әйбер. Айназ, э, менә синең фикерең Рөстәм абый ту- абый белән аралашкан. Азы сез бит әле алай итеп аралашканыгыз булмады. Юк, юк. Менә бүген безнең шундый уникаль выпуск, күрәсезме? Мгм. Шуңа күрә мин дулкынланып утырдым да инде. Рөстәм белән көндә-көн былай теге сөйләшеп, аралашып утырган бит инде. Э, Шуңа күрә мин менә ярты передача буе, наверное, вот әйтте, Күренмәгәндер инде ул. Эчтән дулкынланып утырдым, калтырап. Бик молодец.
Ләкин борчылуларым беткәне генә передача да бетте. Уен да бетте.
Уен да бетте.
Нәрсә әйтәсем килә, ялганга зур рәхмәт. Зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бик кызыклы уен булды дип уйлыйм. һәм сезнең белән күрешүгә бик шатмын. Безнең белән шулай бер дулкында булганыгыз өчен һәм безне хөрмәт итеп э, шундый э, зур кешеләр янына чакырган өчен. Рөстәм абый, инде сезгә бик зур рәхмәт. Э, дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз, лайклар куярга онытмагыз һәм инде әлбәттә Иң кирәкле сүз ул подпишитесь на этот канал. Һәм инде әлбәттә колокольчик куярга онытмагыз рөстәм улым яхшы катып утыра нинди нинди телдә сөйләшә ул дип һәм инде әлбәттә комментарияларыгызны да без укучакбыз үз фикерегезне язырга онытмагыз начар булса да яхшы булса да э, без аны күрәбез Һәм инде әлбәттә критиканы кабул итә алабыз. Бик зур рәхмәт караганыгыз өчен. Пока-пока. Пока. -пока. пока.